Vanhu va ka hina ku na mhaka yin'wanyana leyiwani ne ni nga ku ta mi yingisela la ni mi basisa hi ku van'wana a mi basisekanga loko ni kha ni vulavula hi mhaka leyi vanhu vo khomenta loko swin'wana swi nga ku bohi ku khomenta please miyela miyela ni endle contact liya ya mhaka ya vanhu lava ma ku i kuma ku wena vhiki na vhiki tshama i khe i ya nkosini. I tshama i khe i ya lahla vanhu ivi ni vulavula ku ku na swiyila swo karhi ku na switandzhaku swo karhi ku na mabadi yo karhi ku na xinyama ku na xinyama xo karhi lexi nga ta ku humelela or loko sweswi swi kha swi famba evuton'wini va ku byela ku hayi wena i na xinyama xa so hi mhaka ku wena u tshama i khe i ya minkosini vhiki na vhiki a wu tshama i khe i vona vafi or i khe i tlakula ti-casket lawani ni vulavula hi munhu wo fana na mina na wena ho ka hi nga tirheki ka ti-funeral parlour vanhu vo tirha ka ti-funeral parlour. swilo leswiya a swi va endli nchumu because i ntirho wa vona mikwembu ya ka vona ya swi tiva ku n'wana na hina i tirhaka ka funeral parlour yo karhi na xikwembu xa matilo xa swi tiva ku munhu loyiwani i tirhaka fane ka funeral parlour yo karhi i kota ku kuma xinkwa kona lava a swi va khumbi no va khumba lavayani. Xikombiso, a hi nge n'wina mi nghena tikereke to hambana-hambana ni nga ta ka ni nga ti hlaya mavito, ku na vafundhisi va ntlhanu kwala kerekeni ya ka n'wina. Ni kombela ku vutisa, ka 52 weeks a lembeni, mi yisa mfundhisi wun'we ntsena kumbe vafundhisi va cinca-cincana ku ya ku lahleni? Kumbe ku ya khoma sevhisi ya nkosi? Kumbe ku ya munhu wun'we ntsena na? Xikombiso, n'anga loko yi ya enkosini, yi vuya yi endla yini loko yi vuya enkosini n'anga? Vafundhisi vo karhi lavo pfuna vanhu ematikweni yo hambanahambana lava khongelelaku vanhu va hanyisaku vanhu va nyikaku vanhu swileriso va nyikaku vanhu swidlino va nyika vanhu loko va va emikosini va endla yini a va hlambi hi swilo swo karhi se wena vhiki na vhiki tshame khe ya nkosini i hala na hala i rhwele yini kwala muzimbeni wa wena wena wo famba ya nkosini ivi loko u vuya nkosini i fika i ti tshamela vhiki na vhiki en'hwetini ye five ya minkosi. A ni ali ku vanhu va lahlana a hi lahlaneni loko hi ri vanhu but ku na swin'wana mi fanele mi swi limit-a mi swi languta ku sungula hikuva n'wana vo tela ku comment-a un'wana a comment ya le ni mi nyika ni ku nyika homework i ri one sweswi laha yi nga tshama kona i ti vutisa xivutiso i ri one na swi tiva n'wana ta ku ni vulavula thyaka or ni vulavula nonsense ti nyiki xivutiso i ri one ya minkosini ya fika five yo ka yi nga ri ya maxaka ya wena i fika i tlakula khasikhete ivi i ya ya vona mufi. i ta swi vona ku ya humelela yini ma ntwisa mi nga ni cici vanhu vo va ka ti-funeral parlour hayi lava i ntirho wa vona hundred na maxaka ka hina va tirhaka ti-funeral parlour swa swa vutomi swi famba kahle hi ku mikwembu na swikwembu swa swi tiva ku vanhu lava va hanya i ntirho wa vona wa siku na siku ku kota ku dyiwa mutini mara ni vula mina na wena hi ku hi nga tirhi ka funeral parlour sweswiwani hi swi huma njhani. Ma vona? A hi rhange ni swi languta swilo leswiwani, hi nga tekeli ku ku ku judge-a xilo ivi loko ni vulavula xilo ivi munhu a ku ha na fafada na jamuka. Xikombiso sorry ku vulavula nhlamba, xikombiso i kona munhu la nga yena a nga ku evuton'wini bya yena a hi nge sweswiwani i ya lovola nsati wena sweswi wena i lovole nsati or u lovele nuna i nga khami roho na nuna wa wena wena everyday loko u ri munhu wa normal endlondlweni. I nga khambi ro wena na nuna wa wena loko i ri munhu a normal a ndlwini everyday masiku hinkwawo ni vulava hi na lava nga tekiwa mina okay yi kona khampani ya wena yi nga ku nyikaku every every everyday wena va ku nyika full salary everyday va ku ta hamba hi hola masiku hinkwawo loko ri salary ya wena is forty thousand everyday hi ta hamba hi ku nyika forty thousand hi yona pay ya wena swi tshama swi humelela ku sweswo. a va ku nyiki kan'we salary wena n'hwetini van'wani va va nyika kambirhi futhi ku na lava hola hi vhiki va hola e wa vutlhanu un'wana na un'wana se na swilo leswi swa mikosi mi tshama hansi mi swi hlela kahle a ni a ri si vanhu mina ku famba va ya dya nyama mikosini or va lahlana maxaka hi vo va lahlana na mina na famba ni lahla maxaka ya mina mara nge ni voni tata tata vhiki na vhiki ni tshama ni kha ni ya nkosini never.